Ber lwak me Acholi kaka luwo man ma wamoro ma tye labak dog bot tipo me tekwaro me Acholi. Atamo ni wun wungeyo maber ni an atye ka wot i lobo Acholi. Atye ka wot i dye lum i abila pa Acholi mapat pat ma i lobo Acholi nicakke i mwaka alip aryo ki pyero aryo nio wa kobeddi ni an atye ka wot me bako doga pi peko ma tye i lobo Acholi. Ata wa Acholi, amito waco ni tipo

Abila weng ma i lobo Acholi mara awoto ki iye, Lawur pa Roro ojona ki agoga, winyo agoga. Agoga ka wun Acholi wunge yo. Agoga ka okok nyuto jami aryo, agoga ka okok ojiro nyuto ni mony tye, ki agoga ka okok bene nyuto dong lawur. I kare mara lawur pa labek pa Ronu ojola ki agoga, agoga okok ci oringo ocito odok tung ka ma kulu pa Ronu tye iye. Wun lupala ber wungeyo ni tibuni eni ma kilwongo ni pa Ronu-ni tipo mager mada. Ki i kare ma lawor an ao iye ma acito ki acok ka o, dok ocwalo agoga madwong ka ocwalo wer, ocwalo wer, wer mony. twal wer mony i doga, wer otole ci owaco ni, Bak dugi, bak dugi pi peko ma acwali tye iye, en aye oweko an acwali. Winyo ni eni ma agoga ma okok-ki okok ma nyuto ni peko tye iye acwali. Adonyo i abila pa Paroro, wun acwali, tutwalle wun lupala bek ma wun wungeyo kit ma timwu me Parol ogee kede ocoka ni lony wari ka ibino idony. Alonyo waa ka angolo parono ka adonyo i pii. Dong kare ma abako doga, en aye owaco ni, Acholi, were en ma in iwero-ni. Acholi, ka piny rac ma lweny mony ki i lobo Acholi, Acholi pe oling. Acholi pe ling, pien wan tipo onongo watye ki gin Nicakke ma mony put i kom abilagi, gin tibu me tekwaro onongo gin ibedo ka cung ki Acholi, oweko Acholi onongo obedo ma cwinygi tek. Dok bene Acholi mung madit ma en okelo, en Paron okelo, owaco ni, Tibu obedo ka miyo tekcwiny ki Acholi me lweny ki me rok. I kare ma mono obino ka lweny me turo tekwaro mono ma kilwongo ni Langalanga, Langalanga en aye oturo tekwaro pa Acholi litino wero ki wer, litino wero wer ma en kibo ki keto i dog litino, ludito okonyo litino ki wer wer-ri i kare ma Langalanga olwonyo i kom tekwaro.

Nana, en aye oturo ker pa wic, rwot awic me payera. Nana, okwanyo bul ker pa wic, omiyo ki omitne abuya akakakak. Nana, en aye obedo ka mayo bul ker ki bot rwodi, ka miyo ki rwot dano ma en oye tic kwede me lweny i kom rwodi.

Tuti ma i lobo Acholi me cito ka lweny i kom lango. Lweny ma obedo i kom Acholi, i kin Acholi ki lango-ni ma eno ni lweny ma lang alanga en aye opiyo. Dong lawor man a o i parono ka otuco mungi eno ni madit ma kun waco ni, Acholi! Kare ducu ma piny tek botgi kadi bed ma eno ni piny tek Acholi pe, pe onongo ya oweko gin tipo. Kit ma kobeddi i cawa-ni, Acholi dong tye ka lweny labayi gin oweko Acholi ociro lweny pa Muno. Acholi ociro lweny pa Muno. Muno pe onego lobo Acholi kit ma kobedo i cawa-ni, lobo Acholi oto-ri pien onongo gin tipo pud etye ki Acholi. Lok me Acholi, An atamo ni lok eni-ni Atye ka cwalone woko. Pien an kena en aye akwanyo yo ki tekcwiny me tyero lilum. Pol lityen acwaleni weng ma kome-ni gitye ka bako doggi ki kwanyo. Dano weng kwanyo gin ma en twero. Pi acwali weng, ngat man kwanyo gin ma en twero. An akwanyo i mwaka abic eni ma kome dong oo mwaka abic, an akwanyo ni an amiti arwatte ki tibu ma yang kiwaco ni abila ne tye i te got, i te yadi madongo i dye lum. i dog kulu. En aye gubedo an atye awecciwu ripotte wun kaki mukene ni weng ma i lobo Acoli ka calo wun lupala bek wutye ka ngeyo gin ango ma an atye ka waco-ni. An dong awoto wa i abila wun i lowor, en aye agikki abila pa lupala bek. Awoto ki jumi, awoto i ogili, awoto i paroro. An apwoyo tipo pa lupala bek ma ojola. Ee, Medi ku luc, Tipo wu dong bene an ao iye. Wun medi ku luc, tipo wu abayo, en aye akwongo donyo iye. Lupadwat, wun bene wungeyo ni an ao i abina wu akwanyo Rwotwu kacel ki wun mukene waceto wa i i lagul meri. Lwak bene acoli, an amito waco kit man ni, tipo lweny-nyi eni ka wan omito ni, lweny-nyi eni ka wan omito Rii, Odok yot lweny ma kobedo opoto i paco lityen acoli kobedo i cawa-ni ka ma acoli oo iye ma naka yang peya tye lweny mo ma oneko acoli kit ma kobedo i cawa-ni acoli tye-ni. Atamo litino wa aryo ma gin kobedo tye ka wot ma raligi pong lipim ma badda dok to laro tunu kacel ki ciga moyo winy dolo lok weny koko weny an atamo ni wun acoli wutye ka winyo. Mono gin gukwanyo Kit ma gin tye ka koko kacoli kwede. Gukwanyo ngali ma kilwongo ka maleng. Bako doggi ki pi wun acoli. I tyen mukene gukwanyo wer ma gin guwero awera to pa jo i acoli. Pi enoni ducu kok acoli. I tyen mukene gukwanyo yo mapat pat weng ma gin tye ka koko acoli. Cwalo koko i nyonyo pa muno kit ma kobeddi Arcika lok kwede ni. macalo gin ma gin giromo kubbe ki luwotgi, dong aculi an mawa omoro. Lok ma amito waco kany ni, jo mukene ni weng kaki mukene ni weng kobedo ni gin ma tye ka timme i lobo aculi ni gin tye ka neno aculi calo wer ma litino yang gin guwero litino matino wi otyeno. Wi otyero kit man, Gin wero wer moni ni, Mac olyel i wi got, hoo! Mac olyel i wi got, hoo! Dong cok ka to, hoo! Mac olyel i wi got, hoo! Mac olyel i wi got, hoo! Dong cok ka to, hoo! Mac olyel i wi got, hoo! Mac olyel i wi got, hoo! Dong cok ka to, hoo! Oto woko ni, hoo! Oto woko ni, jwic! Man wer tye lok ningo? Ma yag litino matino gin wero i kare ma Acholi pud tye Acholi kikome.

Mac ka tye lyel i wi got, in inongo ni i got-ti tye lum mogo ma lum oywer, lum ma titino mukene ma tye ki i kin godi, i kin godi, i kin godi. A mac o wiye man lyel to bino kany dok bino nongo mako lum-mi ka man i kin godi, mac lyec, naka nenone nongo mit. En aye litino oloko odoko wer ni, Mac olyel i wi got, mac tye ka lyel i wi got. Obedo ni kaki weng ma i lobo acoli. Kaki weng mapatpat ma i lobo acoli. Kit ma gin tye ka to kwede nen Jo mukene nenogi calo mac ma tye ka lyel i wi got, ni kaka acholi ni otumo. Dong acholi kokona tye kit man ni, Acholi yang ma oweko gin gukanyo peko weng gutyeko maber-ri, onongo tipo aye tye kedgi, tipone eni ma kobedo cawa ni wun wun wuweko-ni. Tipo ni eni ma i tekwaro ni ee. Tipo ni eni ma i winyo an awaco ni an a kobedi i cawa ni a woto wi yeli weng calo pala bek an atyeko tipo wunu odong i weng. Pol kaki ni weng ker i ma papati an a woto dong pol ker tipo me ker weng an dong a woto wi iye. En tipo ni eni aye oweko yan Acholi ociro lweny pa mono. Tipo ni eni ni en aye Parono lawo waco ma okella wer, wer mony.

Ka enene tipo ma onongo tye ki i kacone i kare ma gin tye ka ciro can. Tipo onongo omiyo tek cwiny pudi. Litino Acholi, amito wacowu ni kobeddi i cawa-ni, ka wun wunen kobeddi i cawa-ni ma kobeddi ni gin ma tye ka timme i Acholi i lweny-nye eni ma kobeddi ni wurii loyo lweny weng, Lwonyi ori loyo lwonyi amunu, lwonyi ori loyo lwonyi amin, lwonyi ori loyo wa kec ma yaka opoto i lobo Acoli. I kare ma kec opoto i lobo Acoli, tinno ni mony ma opoto iye Acoli, Acoli ociro, obako doggi bot tipo, kun bed i cawa ni wun wunen lwonye eni-ni ma Acoli pe bot tipo-ni, nino kite Acoli lwor kwede, nino kite Acoli opokke kwede. He, Acoli doro lawote. Kobedo i cawa ni Rwot opaco ni eni ma kitye ka roco ni jo mukene yeto jone eni ni, aa, jone aye lunek paco. Rwot opaco ni eni ni ma kiwaco ki roc ni pe kiromo roco ne ka timo peke. Ka otin wan watwaci ni watye ka kok aculi aculi ki kok kun tipo myero kubed tipo ni eni ma en aye won gangi ma myero obed tye iye dok bene aculi man aye atamo ni awac gin ma lawowa an acito i pa rwono olwonga ci Mung ma tipo tuco i Nuk. Wun lupala ber wungeyo gin ma kilwongo ni Parono. Pe. Parono yang oa ki i Parono, kulu-ni oa ki i kom Aron, Aron ma obedo dako pa Rwot. Aron obedo, olokke odoko tipo, pien tipo-ni onongo ka Rwot oa, ci en lokke dugo cen calo Rwot kikome. Wun lupala ber wungeyo. En lokke dugu Aron wa, A, in idugu do ne? An adugu. Cako bedo i gang, bedo ki Aron. Aron tenu dek, buto ki Aron. Ka dong wukiyo i kom Rwot, pe kome myero odugu. En ao, naka kit en dong kite ni, A, mira dek. Ni, A, o, in kong ni dek dong icamo do. In dong inene icamo do. In dong, A, ngo ma myero otimmi? Tipo obedo ka yelo, tipo-ni obedo ka yelo Rwot ki dakone Aron kit eno, kit eno, kit eno, kit eno, naka dong Nino mo dong oruko aye, aa, kong an dong akane oo, me abicero capari. Ngat ma Rwot odugo onongo lacor obedo gang calo en. Ka ocako waco ni, Eni dakona, gucako lare, Eni dakona, eni dakona. Ee, ka orwenyo waco ni, In, ka ito, nyuto kadi amyero kiyiki iye. Kanya kiyiko Arone iye, en aye Pii ma kilwongo ni Pii me Parono ma latango madit i Palabek odoko abila madit pa wun Palabek. I kare ma lukung gumoto mony i komwu, onongo wun Lupalabek coo omakowu liweng. Ngo ma okonyowu? Parono en aye otiyo ki mon ka mon oryemo jo lukung, oneko jo lukung matek. Onongo wun co retwu, dong pe romo la wuwaco ni, 'Wun mony eni mupoto i lobo acoli-ni, pe wuti labangi tipo, wun wutye ka weko tipo. An macalo labak dog cen an akobbiwu ee, pe tye kit mo mo ma an lok ma an atye ka wacone eni-ni ma pe oitimme. Ento weko ka aloko ci an acwalo lokke kiyabo. Odong pi mene keken. Man aye lok ma atamo ni an awoco-wu. Wun atunge jo jokka malo.